Hello, zeitindah voksa hna ka ruh kan chawmh lai timi kan va zoh hna lai. Like, share, follow philh hlah. A hmasa bik ah ka theim voksa a hna ka ruh a thawtthawt nak kha nan van chia lai i nanmah le zatawk ding kha nan i chiahcia lai. Cun hika hin ukang a thianmi te kha nan chiah lai i mah chungah cun chiti kha nan tuah lai. Chiti nan tuah lai, chiti kha a lin khawh chung lin in khan nan chiah lai kha nih khan mee a thawter. Cun hihi khahchuan raang kha nan phomh ciami te kha timhcia tein nan rak chiah lai i khahchuan rang kha nan vun paih ko lai vok sehnak ruh hi vok a pum chungah hin a thawmi tampi a um vok pum chung a thaw dih an timi cheu nih a ril a thaw an timi cheu nih a lu a thaw an timi cheu nih a hnakhaw thaw an timi cheu nih a hmur a thaw an ti a thawtnak kha an i dang cio vok pum chung a ummi ah hin asinain Mah vok pum chungah cun a hnakruh hi a thawmi pakhat ah ai tel vemi pakhat a si. Cucaah cun vok hnakruh hi tuni ahhin kan vun chumhmi kha si. Tikhan khahchuan raang kha nan van paih. Khahchuan raang nan paih ni in khan nan van cawhpiak lengmang te lai. Khahchuan raang hi meh a thawtertu pakhat a si. Nan van cawh lai i Tahchuan rang kha hmin deuh tein khan an van chuah lai. Tikhan an van zoh lai. Hi kan phaih te hi lai follow, share in rak kan bawm ve u. Tlamtlin lonak tete chimh khawh si, comment ah siseh, a chumh ningcang zong ahhin kan thiam deuh rih lomi zong chimh khawh. aa langhter khawh cio si timi zong kha van chim phun duh. Kha cun zei pawl dah paih ding si timi kha mah kan in zoh thluahmah lai. A herhmi pawl maw a thawttertu thil pakhat cu kan chumh tikah kan cawhmi a tam deuh tikah hin a thawt hna, a rak thaw deuh. Cucaah cun a si khawh chungin paih khawh kha kan i zuam cio hna lai. Hihi nanmah le inn cio zongah rak chum cio u, a thaw taktakmi si. Vok hngakruh lebang hi cu lai chumh te chumh zongah a thaw taktak. Atu bantuk kan tuahning i aa kio kan ti lai ma? Hi bantuk zong hi a thaw taktakmi si. Cucaah cun nanmah le inn cio ah khan rak kai cio u. Zeitluk in dah a thaw timi kha na tep ve ko lai. Cuahcun hi video te hi a dongh tiang a kan cawnpiak u lungsau tein. Ah, van zoh cuahmah ko sih mu. Khin khahchuan kha na van chumh lai cun voksa kha aa, na paih hlan ah aa, na em cia lai. Hmin deuh hlan a rang khawhnak dingah khan emcia tein na chiah lai i mah khakha ka in a herhmi pawl na paih dih hnuah khan na paih te lai. A vun lang te ko lai. Khahchuan rang kha paih hmasa si. Hmin khawh chung hmin in tuah khawh kha nai zuam lai. Kha cun zeidah next ah aa paih ding si timi kha hihi sambal chili timi si. Sambal chili kha nangmah le duhtaw in nan paih lai. Hihi anmah nih hmekphek an phawm cia in dur chungah an rawn i dawr ah an zuarmi kha si. Sambal chili tilaw hihi cawk awk tampi a um ko lai. Cucaah cun hihi nanmah le duhtaw in Nan van hoih lai, cun nan van cawhpiak lai. Hi nih hin meh pawl, sa pawl a thawtter i a nemter. Cun hi hmaiphek lo in cun rawl kan tuah siseh, rawl kan ei ah siseh, hmaiphek lo in ei kho lomi kan um caah hihi a ṭhahnem takmi meh kan kio tikah, meh kan tuah tikah a thawtertu pakhat chili si timi kha Ka hin kan van langhter duh. Ka van zoh hluahmah ko si mu. Tikhan nan van cawh lai i mah ding khan mah kha tumatu sawt a si. Mah zong hi tumatu sawt zong hi KFC ei hei ti bantuk sa pakhatkhat ei tikah hin a uar ngaimi kan um cio caah hihi meh pakhat tuahdah thaw ngaimi a si. A bikin voksa, voksa hnakruh kionak caah hin a rak her taktakmi a thaw taktakmi a si. Tu cu hnakruh kan paih cang lai. Kan paih cuahmah cang khikhi. Emcia tein a hmin dengin rak emmi kha si, mah emciami kha van paih, kan vun paih cuang. Sap paoh he emmi hi tho deuh ti kha kan theihmi khi si. Israel mi a hlan chan ah Pathian nih Israel mi hna cu vok chumh hei ti bantuk, caw chumh hei ti bantuk kha a eiter hna lo i A hlan Israel tuanbia kan zoh ahcun seem lawng tein rak ei timi khi Baibal ah kan hmuh lai. Cucu a ruang cu seemmi hi a rak thaw deuh hrimhrim timi hi a langmi kha si. Cucaah cun hi em ciami te kha hmin dengmang kha nan em lai i khakha nan van paih lai. Kha nan paih tiah khan a thawt kha khuaruahhar bak na thaw ti si cahcun nan van cawpiak lai mang pei in kha rual taktak in nan cawpiak lai khi ai rual khawh chung rual nan, nan cawh lai ka amui he van i dang cang ko lo mai amui he van i dang ngaingai cucahcun mah amui hi van ei ah khin tipi zoh sawhsawh hmanh ah hin mit a thi ngaingai Cahcun phawt law ka thah law ka hriam. Thaw taktak in a si. Nanmah le inn cio ah rak ṭhai cio u, rak ṭek cio u timi zong kha ka hin kan van in sawm ko hna. Hi thaw taktak a thaw hrengmi si mu. Tuah kho cio rak i zuam u. A tuah ningcang cu an van langhter dih ko cang khah. Cu an cite siseh in sihmawhseh nan duh le nanmah le orning cio in khan nan paih khawh ṭhiamṭhiam. Ah, sa ngaknu le thaw bak mi a si. Mi nih tlawmpal nan van ngang lai ti nan van toihpiak tu kha a chinh nan van chinh lai i ah, mah a chinh khawh cun zeidah ah, ei a ngah cang timi kan van langhter lai. Ah, mi nih tlawmpalte chinh na van chimhpiak ding khan kha atu i a van langmi hi oh mah hi chuan dih hnu ei a ngah cangmi kha si ready si cangmi tho taktak hi rak tuah cio u nanmah le in cio tuah khawh cio a si nan kan zohmi cungah kan i lawm kan phai lai share follow philh hlah u nan dihlak cungah lawmhnak tampi kan nei